Ɔdan de, ɛbaa sɛ nneɛma hye no, MP frɛɛ yɛn de yɛn kɔɔ Prɛdi asɔredan mu. Yɛkɔsensan. Sika no bae, wɔmaa yɛn bi. Magye bi. Ɛnyɛ sɛ minyii bi. Nnipa bebree agye bi. Enti deɛ wɔka too MP ne Woman Organiser no so no, wɔboa, ɛne MP no nso, wɔboa. Sika no deɛ, wɔkyɛ maa yɛn. Wɔakyɛ ama yɛn. Obiara anya bi. Ntonsifoɔ, nnamfoɔ, bayerefoɔ.

me me nsa kaa me deɛ enti ɛɛ eh, edwa na ɛhyeeɛ no deɛ yɛresrɛ ne sɛ nana ado ɔhu yɛn mmɔbɔ na nsuo tɔ a yɛnya baabi mfa yɛbrɛ paa nti ɔhu yɛn mmɔbɔ na ɔmɛsi ma yɛn na ɔdanfoɔ maa no yɛkasa paa sika no ɛnyɛ woman na ɛɛ eh, safo a na ɛde sika no maa yɛn ɛnyɛ kwasi akwa ɛna ɛde sika no maa yɛn yɛkɔgye wɔ commercial bank nti yɛsrɛ aban sɛ ɔhu yɛn mmɔbɔ na nsuo tɔ a Yɛbrɛ wie a bɔ a yɛgyina mu ɛno koraa ɛbɛma yɛayare ne gya no ma yɛn yɛade srɛdeɛ no ɛma wano asɛm na ɛbɛma yɛde sika no deɛ wobɛnya sika no deɛ yɛ nyina yɛnya pɛ na mmom wano asɛm ɛna ɛma sika no ɛhe wonwama dodoɔ ɛhyeeɛ me wɔ mu bisaa me wɔ ma yɛ ahe school fees ahe na wotua nti me ma no asɛm na ɛma menyaa me sika a menyaeɛ Mewɔ Akyekɔdaa Ojukwu. Ɛyɛ me sɛ eh, edwa yi hyeeɛ, Enterprise no baeɛ bɛ interview yɛn wɔ Presby asɔredan mu. Ɛna obiara ka ne nneɛma a ɛhyeeɛ, na wɔhwɛɛ ho asɛsee yɛn. Ɛbere no soeɛ nso no, wɔbaeɛ, ɛsan ne yɛn bɛhyiaa yɛn, ɛbɛtenaa ase kyerɛkyerɛɛ yɛn, na wɔmaa yɛn dan. Ɛwɔ hɔ na bank, commercial bank foɔ bɛfrɛɛ yɛn sɛ yɛn sika no aba. ɛna yɛkɔɔeɛ na yɛkɔgyeeɛ nti me a megyina ha yi me nneɛma hyeeɛ so Enterprise foɔ ama me sika a mekɔgye wɔ Ghana Commercial Bank wɔ Atem wɔ hɔ. Awusie a metɔn ntoma wɔ ɔdan dwom mmere kakraa ni na yɛdwa no hyeeɛ ɛna ɛɛ ayifoɔ dii kan baaɛ sɛ wɔn brɛ yɛ sika masrɔfoɔ dii kan baaɛ sɛ wɔn brɛ sika Enti na wɔbaeɛ no a, yɛhwɛ sika a wɔde maeɛ no, na yɛn ntomahemaa no kɔgyinaa mu maa yɛhyɛeɛ. Ntomafoɔ no deɛ, sika no a wɔde maeɛ no asua, enti ɔreyi yɛn din afiri group no mu. Na wayɛ ntomafoɔ nko ara group de ama yɛn, ɛnna ɔreyi yɛn din firi mu. Me, me sei koraa, na meyɛ ade da fie. Yɛde kaa bɛfa me firi fie na mabɛyɛ deɛ mereyɛ nyinaa. Ɛwiee akyire no, ankɔyɛ ntomafoɔ, kɔyɛ the whole ɔdaa dwa no nyinaa, obiara ne nneɛma sii yɛ biara. bɛwuraa kuo no mu bɛgyee sika. Obi a ɔnni dwom, wɔn a wɔwɔ dwom, yɛn a yɛn nneɛma hyee dwom hɔ no deɛ, obiara bɛgyee sika no bi. Obiara biara. Enti nnansa yi ara na ɛmaa ne sɛ edwa no a wɔwɔ mu no, wɔnhu deɛ yɛreyɛ wɔ ho. Enti wɔreyɛ demonstration. Enti yɛnim sɛ demonstration a wɔreyɛ ama dɛm edwa no, aban abɛhu yɛn mmɔbɔ na wɔabɛsi ama yɛn. Na mmom awiei ɛkyerɛ saa no na ɛnte saa. Na mmom nea ɛteɛ ne sɛ sika no a yɛakyɛ ama yɛn no, wɔn a wɔgye yɛn no ara nso wɔannya sika no bi. Enti yɛn nso yɛnte aseɛ. MP na agye sika no, woman organiser na agye sika no, ɛnso nyɛ nokorɛ. Me, mekɔ bank, commercial bank na mekɔ na mekɔgye me sika. Mewɔ hɔ na yɛfrɛ me phone so na mekɔgye me sika wɔ hɔ. Enti nyɛ nokorɛ sɛ sika no wɔ MP hɔ. Sika nni hɔ ma organiser hɔ na mmom yɛn a yɛdwa no hyeɛ ne yɛwɔ dwom wɔn deɛ sika no wɔ obiara hɔ. Meda mo ase. Enterprise foɔ edwa no hyeeɛ no enterprise foɔ baaeɛ ɛna Maslok foɔ na edii kan baaeɛ ɛna ɔmo kyerɛ yɛ sɛ wo a wo nnoɔma no ebi wɔ mu no anka ɛnye Maslok na gye enterprise nti me me tɔn soda deɛ ɛde yɛ samina chemicals. Enti ɛmaa me kɔdwɛn enterprise foɔ no. Me gyee sika no bi. Sika no ɛnyɛ wo organizer ɛna ɛkyɛ sika no. Yɛkɔgye wɔ commercial bank. Ɛnyɛ MP nso ɛna ɛkyɛ sika no. Yɛgye wɔ commercial bank ɛna yɛgye sika no. Sika no obiara nyaa bi. Edwomfoɔ mmaa deɛ wɔsi obiara. Obi wɔ hɔ koraa a ɔtɔ nkruma nso ɔkɔtra enterprise no ɔnya sika kɛse. Obiara nya obi a ɔwɔ dwom hɔ biara nya sika no bi. Obiara nya bi. Nti sɛ wɔkɔ no one one a obiara bɛka nokorɛ. Sika a obiara gyeeɛ biara no obiara nya bi. Sika no deɛ yɛn ara na yɛgyeeɛ. Ɛnni MP hɔ, ɛnni woman organiser hɔ, ɛwɔ yɛn a yɛwɔ dwom ha no ara hɔ.